Hemmäňize salam. Bu günki fizika sapagymyza hoş geldiňiz. Bu gün siz bilen Ýyllyk hadysalary diýen bapdaky temalary öwrenip geçeris. Onda sapagymyza başlalyň. Birinji temamyz Ýyllygy döredýän çeşmeler we ýyllygy kabul etmek. Ilki bilen ýyllyk diýemizde näme zat göz öňüňde gelýär? Gündelik durmuşymyzda mysal üçin ýyllyk, ýyly howa, gyzgyn gyzgyn peç, mysal üçin şu zatlar gündelik durmuşymyzda ulanýan zatlarymyz we ulanýan sözlerimiz. Indi onda diýmek ýylylyk bardygy, ýagny ýylylygy kabul edenligimiz. Eger ýylylygyň bardygyny bilýän bolsak, mysal üçin, ýyly howa, gyzgyn peç, mysal üçin, gyzgyn çörek, Bäş müň megeçler diýip ýyl ýyllygy biz kabul edýäs. Indi ýyllygy döredýän çeşmeler haýsylar? Aslynda ýyllygy döredýän çeşmeler gaty kän. Ýöne şu taýda men size birki sanadan sanap geçeýin. Kömür, mysal üçin birinji suratda görşüňiz ýaly kömür, nebit, mysal üçin. Onsoň gaz, ot, ýagny odun. Ýel, mysal üçin, ýel, ýel hem aslynda howa, ýagny ýyly howany döredýän zat. Iň esasy aslynda şu taý gelýär şu tema, ýagny Gün. Ýagny Gün şu çeşmeleň, şu ýyllyk çeşmeleriň esasy gözbaşy Gündedir. Ýagny şu kömür, nebit, onuň gaz hemmesi bulaň näme şul ýel, ýelden alynýan energiýa, bularyň hemmesi näme, Günden gelýän ýyllyklar sebäpli ýyllaryň dowamynda döreýän näme zatlar. Mysal üçin, kömür ýyllaryň dowamynda, ýagny Güneşiň düşmesi esasynda ýa-da nebit, gaz hemmesem şu asyl esasy çeşmesi Günden alýar. Indi dowam edeli. Gün diýdik. Indi gün barada bir gysgaça ýumuş berjek. Şuny özüňiz gözleşdiriň, özüňiz biraz maglumat edinmäne çalşyň şu barada we Aý barada. Şu taýda indi gün öz gübürinden sekuntda diýe bäş ýarym milliard kilogram ýitirýär diýe. ýagny bir sekuntda bäş ýarym milliard kilogram. Bu diýmek, gaty uly göwrümli bir massany ýitirýär diýmek, ýagny bir sekuntda. Onda sorag şeýle, eger bäş ýarym milliard kilogram ýitirýän bolsa sekuntda, onda näme üçin Gün kiçelenok? Ýagny ýyllaryň dowamynda azalyp gelmeli bolýar-da. Onda soragymyz şeýle, Gün näme üçin Öz göwnünden kiçelmeýär, ýagny asyl göwnünden kiçelmeýär. Onda ikinji soragymyz, eger, ýagny ikinji soragymyz Aý bilen baglanyşykly, eger dünýäde, ýagny Aý bolmadyk bolsa, ýagny Aý Ýeriň hemrasy diýip bilinýär. Munuň sebäbi näme? Şuny biliň, ýagny eger Aý bolmadyk bolsa, Dünýä näl bolardy? Ikinji soragymyz hem şu. Soraglaryňyzy kommentde ýazyp bilersiňiz, teswir, teswirde ýazyp bilersiňiz ýa-da özüňiz maglumat bilmek üçin özüňize peýdaly ýagny şu ýumuşy gözläp gözleşdirmäne çalşyň. Onda dowam edeliň. Ýyllyk energiýasy. Ýaňy ýyllyk barada ýyllyk çeşmeleri barada aýtdyk, indi ýyllyk nädip döreýärkä, oňa seredýäris. Ýyllyk diýen bu maddany düzýän bölejikleriň kinetik energiýasy diýýär. Size ýadyňyza düşen bolsa, kinetik energiýany görüň. Ýagny kinetik energiýa bolanda tiz tizlik esasynda dörýän, ýagny hereket esasynda döreýän energiýa kinetik energiýa diýilýär. Onda diýmek, kinetik energiýanyň ýylylyk energiýasy bilen baglanyşygy näme eken? Bar eken. Ýagny, muny häzir giňişleýin öwrenip geçeris indiki sahypalarda. Ýöne şu taýy dowamly dowam edeli. Maddalaryň ýa-da jisimleriň gyzdyrylanlyk derejesini aňladýan ululyk temperatura diýip atlandyrylýar diýen. Muny bilýäňiz, ýagny temperatura hemmämiz bilýäs, ýagny kyrk bäş dereje, elli dereje, otuz dereje diýip. Ýöne şu taýda käbir görnüşleri bar. Mysal üçin, biz iň esasy ulanýanymyz diýeli, diýeli kyrk bäş, kyrk bäş gradus diýip ulanýas. Ýagny bu näme? Selsius bolýar. Indi başga-da görnüşler bar bulaň, ýagny ýyllyk ölçän zatlaryň ýene bir görnüşi bar ululyklaryň. Ikinji görnüşi näme? Fahrenheit. F diýip bellenýär. Fah Fahrenheit. Üçünji görnüşi näme? Üçünji görnüşi Kelvin, ýagny K bile bellenýär. Kelvin. Ýöne biziň iň esasy ulanýanymyz şu biziň gündelik durmuşda ulanýanymyz bolar. Fizikada şuny ulanarys esasy. Onda dowam edýäs. Ýylyň mukdary hem başga energiýa we ýerine ýetirilen iş ýaly joullarda ölçenýär. Ýagny beýleki energiýalar ýaly bulam edil, ýagny iş ýaňky geçen geçenki temamyzda geçdik iş barada, edilen iş barada. Olam bulam ikisem näme? Joullarda ölçenýär. Onda ýatlama esasynda geçenki sapaklarymyzda öwrenip geçipdik. Potensial energiýa, kinetik energiýa, ýyllyk energiýa diýip, ýagny ýyllyk energiýa haýsyna degişlidi? Ýyllyk energiýa kinetik energiýa degişlidi. Indi aslynda şu taýda gördüňiz, ýagny ýyllyk ener ýyllyk diýýär, bu maddany düzýän bölejiklerin kinetik energiýasydyr diýip. Diýmek, onda kinetik energiýa degişliligini şu taýda aç-açan gören bolýarys. Onda dowam edýäris. Indi ýylylyk energiýasyna käbir mysallar bereýin. Mysal üçin, ýylylyk energiýasy nädip döreýär? Käbir mysallar bilen görkezip. Indi birinji surata seretseňiz, sygma. Haçanda sygmy biz birnäçe gezek egsek, ýagny büksek, Näme bolýar? Sim gyzýar, ýagny bukenýerimiz gyzýar. Näme üçin? Sebäbi ýyllyk dörýär şo ýa gyzýar diýdigim şo ýyllyk döränligi. Onda bir biz mehanik iş etdik şo taýda, ýagny iş etdik, iş edemizde näme boldy? Ýyllyk döredi. Onda ýagny iş bilen Mysal üçin, iş edeniňizde ýylylyk dörän bolsa, mysal üçin, ikinji surada-da seretsek, çekiç bilen birnäçe gezek demir ursak, demir gyzar. Näme üçin? O taýda biri-birine jisimler degýäni üçin, ýagny şo taýda bir birinjiden kinetik energiýa boldy. Ýagny kinetik energiýa baý ýerinde näme bar? Ýylylyk energiýasy bar. Onda mysal üçin suwda näme bolýar? Suwda-da suw gaýnadyp gyzdyramyzda näme bolýar? Ýagny gaýnadamyzda gyzýar suw. Ýagny ýylaýar. Oň astynda içindäki molekullar näme edýär? Çalt hereket edip başlaýar. Ýagny gyzdyryjy. Onam indiki slaýdda öwreneris. Mysal üçin, ýyllyk energiýasyna başga-da mysal bereli, buz. Iki sany buzy alyp bir-birine sürtsek näme bolýar? Eräp başlar. Näme üçin? Sebäbi bir-birine sürtülip, şo taýda ýyllyk döreýär we ýyllyk buzuň eremegine näme bolýar? Sebäp bolýar. Onda dowam edeliň. Indi jisimlerde ýyllaryň geçişini öwrenýäs. Üç sany şekilde geçýär. Ýyllyk geçirijilik birinjisi, ýagny iňlisçesi conduction bolýar. Ol gaty jisimlerde ýyllaryň geçişi bolýar. Ine, göni birinji surata seresek, conduction diýýär. Ýagny conduction gaty jisimlerde ýyllaryň geçişi bolýar. Mysal üçin, şu demirden adam gylyna näme geçýär? Gyzgyn geçýär, ýyllyk göni Elem gaty jisme degişli, demirem gaty jisme degişli, onda gaty jisimden gaty jisime geçýän bolsa kondaksiýon diýýäs ýylylyga. Indi konweksiýa näme bolýar? Konweksiýa, ýagny konweksion. Sowuk we gazlarda ýylylygyň geçişine aýdylýar. O nähili geçýär? Mysal üçin şu suwy gyzdyramyzda näme bolýar? Aşagyndaky suw ilki ilki aşagy gyzýar, ondan soň ýokary geçýär. Ýagny aşaky gyzýan suw ýokary geçýär. Ýagny ýokaryny hem gyzdyrýar. Diýmek näme boldy bärde? Ýagny sowuklykda nämäň geçişi? Ýylylygyň geçişi boldy. Indi üçünji şöhlelenme, ýagny radiation. Ýagny bul hem şöhlelenme arkaly ýylylygyň geçişi. Radiasiýa diýip hem bilýäs, ýagny türkmençesinde. Indi bul hem edil mysal üçin ýanan peçde, ýagny radiasiýa çykýar mysal üçin. Ýa-da Yşyk, ýagny şöhle, şöhle çykanda näme diýýär, gyzzarýar. Ýyllyk geçýär, ýagny howa ýa-da demre ýa-da gaty jisimler tapawudy ýok. Ýagny bu şöhlelenme arkaly ýyllygyň geçişi bolýar. Indi ikinji suratda ony gowy düşündirýär, mysal suwda we gün, mysal üçin gün düşýär, näme bolýar? Şöhleler bilen näme? Radiation bolýar, ýagny radiasiýa. şöhlelenme arkaly ýylylyk nämä geçýär? Gaty jisimler, ýagny suwa geçýär, ýere geçýär. Onda suwda, suwa geçenden soň näme bolýar? Suw ýylaýar we bugarýar. Onda näme bolýar? Konweksiýa bolýar, ýagny suwuklykda, suwuklykda näme? Ýylylygyň geçişi bolýar, ýagny suwuklykdan buga öwrülýär, ýagny gaza geçýär şu taýdan. Görşüňiz ýaly, indi conduction bolanda, ýagny ýylylyk geçirijilik bolanda gaty jisimlerde, mysal üçin, göni şuňa geçýär ýagny. Radiasiýa şöhlelenmeden göni ýere näme ýylylyk geçýär. Olam conduction bolýar. Onda dowam edeliň, düşnükli bolan bolsa. Indi jisimlerde ýylylygyň täsirinde giňelme diýýär. Indi aslynda bul öňki temamyzda aýdyp oň geçipdik. Ilki şuňa seredeli. Maddalar gaty we suwuk we gaz halynda ýyllaň täsirinde giňäp suwuklykdan daralýar diýilipdir. Gyzgyn bolanda giňelýär, sowuklykda daralýar. Bu hadysanyň sebäbini öňki temada aýdyp geçipdik diýýär, ýagny molekulýar hereketde aýdyp geçipdik. Häzir şu wagt göni birinji surata seredýäris. Sowuk molekulalar näme edýär? Ýagny atomlar bir-birine ýakyn durýar. giňelmeýärin. Onda haçanda gyzdyrymdynym giňeýär, çalt hereket başlaýar. Çalt hereket etse näme bolar? Hereket diýen ýerimizde näme bardyr? Kinetik energiýa bardyr. Diýmek, kinetik energiýa bolan ýerinde näme? Ýylylyk bardyr. Ýagny gysgaça şeýle düşündirip bilýäris. Mysal üçin şu ikinji suratda-da, mysal üçin şu şar metal, metal şaryny şu deşikden geçirjek bolýarlar. Birinjide näme edýär? Birinjide geçýär. Ýöne haçanda gyzdyramyň soň, şu ody goýup gyzdyramyň soň geçirerem geçenok. Näme üçin? Sebäbi haçanda gyzanda içindäki molekular tiz hereket edip, ýagny giňelmegine sebäp bolýar metalyň. Onuň näme diýýä deşikden geçip bilmeýär, giňeýär. Indi üçünji suratda-da gazlarda görkezýär, ýagny gaz birinji suratynda seretseňiz şar ýeleňňir, ikinji suratda ýeleňňir. Näme üçin? Haçanda gyzdyrylanda içindäki molekular tiz hereket edip, näme şaryň ýellenmegine sebäp bolýar. Ony gysgaça şuny ýaly dowam edýäs ýene. Indi iň esasy ýerimiz şu. Içki energiýa we ony üýtgemeginiň usullary diýip. Ýaňky aslynda aýdyp oturan zatlarymyz içki energiýa degişli. Onda şu taýdan okalyň, Maddanyň gurluşy bölüminde bolsa ähli maddalar maýda-maýda bölejiklerden, atom ýa-da molekullardan düzülendigini, olar dyngysyz hereket edýändigini size mälim, ýagny öňki temada geçdik. Atomlar, molekullar näme? Dyngysyz we tertipsiz hereket edýär diýdik. Ýagny brownyň hereketini. Bu energiýalar maddanyň içki gurluşyny düzýän bölejikleri degişli bolan üçin, ýagny içki gurluşyny düzýär-de şol molekula atomlar. Şonuň üçin hem näme diýilýär? Içki energiýasy diýip atlandyrylýar. Ýagny onda içki energiýasy bolanda içindäki şo atom molekullaryň energiýasy bolýar. Onda nähili bolýar? Aslynda hemmesini e, baglanyşygy gaty uly. Şu taýda 30 gradusly suwdaky molekular 80 gradusly suwuň molekularyndan nämesi bilen tapawutlanýar diýýär. Nämesi bilen tapawutlanýar? 30 gradus suwda molekular haýal hereket eder, 80 gradus suwda molekular tiz hereket eder. Ýagny asta ýuwaş näme gaýnap başlar, ýylap başlar suw. Ýagny sebäbi kinetik energiýa bar içinde. Kinetik energiýa bar ýerinde ýylylyk energiýa bar diýdik. Onda dowam edýäs. Temperatura aslynda ştaýer esasy diýjek zady şu, şu wagta çenli öwrenip gelýän zady temperatura diýýär. Maddany düzýän bölejikleriň, maddany düzýän bölejikleriň ortaça kinetik energiýasynyň ölçegidir diýýär. Ýagny kinetik energiýasynyň, ýagny ortaça kinetik energiýasynyň ölçegine, ýagny temperatura. Ýagny şu taýda aç-açan näme diýýär? Aýdýar. Indi ýaňky bu surady aslynda ýaňam size düşündiripdim. Edil ýaňky ýaly Ýagny içki energiýasy, içki energiýa bolýar-da, içindäki molekullar tiz hereket edip näme bolýar? Şaryň ýelenmesine sebäp bolýar diýdik. Ýagny içki energiýasy üýtgeýär haçanda gyzdyrylan jisim. Indi mysal üçin iňlisçesine seredeli, näme diýýär? Internal energy. Şuda seredeli. Internal energy increase diýýär. Ýagny Içki energiýa köpelýär diýýär, haçanda atom we molekullar tiz hereket edende diýýär. Ýagny haçanda atom we molekul, atom ýa-da molekullar tiz hereket edende içki energiýa köpelýär. Ýagny tiz hereket etmesi nämä bagly? Kinetik energiýa. Kinetik energiýa artdymy onda näme? Içki energiýa-da artýan eken. Onda eger içki energiýa artmasa diýmek potensial energiýa bolýar ýagny ýagny içki energiýa hereketde bolmasa mysal üçin şu suratda görseňiz şu potensial energiýa bulam kinetik energiýa öwrülýär ýagny jisimlerde mysal üçin jisimlerde atomlaryň ýerleşişi şeýle ýagny her jisimiň içinde öz potensial energiýasy potensial energiýa näme diýdik ýagny içki energiýa içki saklanýan energiýa, saklanýan energiýa diýýäris, diýdik. Kinetik energiýa bolsa hereket esasynda döreýän energiýa aýdylýar. Ony haçanda gyzdyramyzda näme bolýar? Içki energiýasy artyp başlaýar, ýagny kinetik energiýanyň artmasy bilen içki energiýa artýar. Ýagny gysgaça şular ýaly. Onda bu günki sapamyzyň soňuna geldik. Indiki wideolarda görüşençe hoş sag boluň.